I was just about to be out. Good morning my peoples. Spera mi nhos sta tudu kampion. Minis nu sta li na zona. Nhos ben pasa. Ai mi kuazi dja baba dja obi. I almost left. Minis, bon dia, bon dia. N ta spera nhos sta tudu dretu. Nhos pasa es ben toma nhos txitxaru oji ten txitxaru oji ten salmon txiga e modi ba es vida she doesn't in ok love ah txeu mona kuze ku ke txitxaru so e xo here we go. Ah, ah, ah, eight five seven. Send that. What is your Zelle, man? Bom dia, bom dia, Tisha, mó ku sta? É modi, é modi. Minins, bom dia. Minins, nu sta li na kaza. Oji nu teni txitxaru, oji nu teni polvu, nu teni salmon, ma poku padás.

Luísa pan barba da ela e si ah oia txê ki é fika de thank you ah minis Luísa si sta algun si sta txeu algen na Rhode Island ki kre txitxadu ku kuza nu ta bai bu sa intendi nu ta bai right now ma prubléma é pa sta algen sufisienti pa nu bai bu sa intendi ah nton minis nu sta li na kaza nu tene txitxadu fika dretu bon trabadju obi have a good day nton nu tene txitxadu xa mostra nhos kual é nu tene atun. E txê ka txitxaru mon ki sta li Oi li Oi bunitu minis bunitu tudu fresku N ka meste ki fla nhos kual é Nu ten di polvu tanbe txê ka uma kaxa di polvu li Ixe di meu txê ka uma kaxa di polvu li Sentu i korenta dóla polvu sima padja Tudu algen ki kume fla polvu li sta on fire Bse ntende Nu ten di nu ten di kamaron li tanbe Nu ten di más polvu pa nhos Nton nhos pasa nhos ben panha di nhos Pamodi nu sa ta roda antis di kaba minis.

Minis ahh e abensuadu pa bo bon trabalho nha amiga obrigado good morning barbosa di bila how are you minis nu teni polvo nu teni lobsa nhos sa ma lobsa sa ku ordi mas um polvo dja sta sold ahh ku um camaron tem ki ta leba um minina la sim senhor pexeiro ligeiro na área minis nhos ben nhos ben panha nhos peixe nhos aproveta pamodi. Oji kuza sta, má ka sta txeu, ka simé, spesialmenti polbu sta poku, shrimp sta poku, kamaron y y polbu tanbe sta poku, txetxadu ki nu tene un kuzinha más txeu. Nton minis di Brock ten ki krê di ses, ken ki sta na kaza ki ka krê ben toma tanbe, nhos pode da fala, nu pode longa nhos, má ta dipende, n ka sta ba leba un txetxadu si nhos krê, y no way, mésmu txetxadu nhos da fala si nhos krê ta lé, má si non. N sa ba bos, ka N sabe, N sa ba rodal, N sa ba nibel, N sa ba patakit Ken ki slip dja fika sen el Txitxadu sabi pobri Obrigadu nha amiga Mo ku sta fogu na korason Dó mi di nhos Apruveta nhos pai di nhos Yo fitxa porta cuz we about to be out If these people don't come by Oh we need air on this thing man Oh yeah you can Huh? You gotta, you have to leave it there We don't have nowhere to throw Ah, I mean, get one bag though, put it inside of it. But don't, ah, you're gonna get your gloves uh, or the, get your, get the plastic one. Yeah, put it in one bag. And then we're gonna use that to add some of the other trash that we have. Um, meninas, nós bem, bom dia, bom dia. Nós bem, nós bem, pai, nós peixe. Mó, ladrão bem na minha cara. Ah, mamã! Não dá pra ir na guerra, gosto. Ô, mamã! Ministru, Ami N poi nha irmon na géra, pera, nhos ben ta ba li Nguara ku Mama, li oi kuzê ki N ta fla nhos toi, Mama, Tá ma Dawa kel li gosta sosô i na masa ki N faze keju. Mama, Ben li ben, ben oia un kuza ben, ben oia trabadju di miga ki N ta fla-u, ben oia un kuza li, xa N poi miútu li, fala, Oia trabadju di miga ki N ta fla-u, ami nha karu dislokadu, gosi di mba ben panha karegador, N atxa karu dislokadu, o odja se pasaporti ku tudu kuza mo ki sta la. Odja la mama, odja la, kel é se pasaporti ki bu fla-l pa e tra dentu karu pa e guarda. E sa ta brinka ku bo, dexa ti ki perdi e ta odja ki ora ki sta. Ora ki bu fla ka ta obi, dipos o ki perdi go, ora ki perdi go, nau, dexa-l da so pra mi, n ta kre pa algen ben, karu abertu, pa panha tudu kuza. Pa N pidi-l. Imajina pasaporti ku sosial ku tudu kuza dentu del. Ma dexa-l ketu. Sta pe ka ta obi. Ha. Sta pe ka ta obi. Ha. Ami dja N fla-l. Dja N fla-l. Imajina ka kuza tudu abertu. Algen ta ben ta panha tudu kuza ki krê ta da ku-l. Ha. Bu krê dexa so kila pa mi? No, bo ka tra tudu. Bo ka tra kartinha tanbe. Tra. Ra tudu kuza. Tapeta ra pador, ale mas un la. Ra so pador, dja N fla-l kantu bes pa e panha, bu fla-l pa mi, N lenba fla-l, mi ka panha dukumentu na karu, mi ka panha dukumentu na karu. El ka ta obi. Ha, imajina, ba ku el dentu bu da so pasaporti, nton e ki ora ki sta sta pa e ka ta obi mas. E ka gou ta fla ka ta obi, mama. N ka meste ki fla-u. Mê da lida kolher. Awa bon na po. Ka ta obi mê, ta da so pa dodu. Mi dis, a mi N ta pô gera ku mamai, mi dis. N ta pô nika na gera, di vez en kuandu N ta pô-s na briga. N ta fla, Mamá, bo nika ka ta odja ku bo, mamá. Nika ka ta rispita, mamá. Ma, mi dis, oki N txora mamá ta fla-m. E ta da soku pa dor, e krê pa pulísia ben li pa ku da luma na kel bóka la. Bu ta mostra-l si e ka ta obi, si e ka ta ruspeta. Xatisa, nho! Fórti rapazinhu ka ta obi. Ha! Djinsi di sesta na pi di galeta. N ta apanha el. Ha! Minis! Ken ki kre txitxaru, ken ki kre polvu, ken ki kre salmon, nhos da nu fala, nhos apruveta. Ni ki arti, kualé? Ni ki arti sta la na peteta, gia ku dedu na rasta. Minis, kuza ki nha ten pai li dentu? Xan pai, nha txavi, loka nha karu, loka nha. Poxa, mon nha luvas ke dizapare, mon si nha txa nha luvas go. E tinde sa ta manda boka ministra djeba djeba quarto tinde sa manda boka e sa xateada. E ka ta guarda ma pa ma bu flal pa e guarda e ka ta guarda. Bu ta fla tudo i non tonte obi bu ta fla Mika ba toma kel dukumento dentu karu ya. Bu ta papia ti bu kóka ka ta obi, má tanbê i óki perdigó. Óki perdigó tudu dukumentu ki kusta-l un monti dinheru, ki toma ténpu pa tra, el ta odja kuzê el peza ma. Bon, el ka pamodi ma dukumentu Kabu Verdi ka ten valor. Má, bu sta na Mérika, país ki é ka di bo. Inda na bu própi país bu ta disgadja. Ago na país ki é ka di bo bu ta fika ta da pa dóru. Sima djodu ta djobe papel. Ya, N ta lenbra. Ka ten dukumentu pa e ba tra karta, e pa torna ba leba-l pa ba pidi i se baba el soma. Ma kantu ke bai, omi ntende mariadu pensa nhotu kuza ke meste.

Mi nu bami bo na podiada ku mama. Ta da sopa dol. Chama na kuartu spera. Spera na kuartu mama. Dá nhos toju mi nu sa. Ka ta guarda, ka ta guarda. Ma tanbe dexal ketu ko ko fadiga no. O ke perdi dukumentu, ke fika sen dukumentu dentu merka tanbe. E dukumentu ke ka ke ka atxa. Hã. Ka ten. Ney, Amanhan ka ten txitxaru, txitxaru é oji, amanhan ka ten kitxaru, si resta pa amanhan nu ta ben di manhan, ma oji txitxaru é oji, si bu kre bu da xwendi na bu txitxaru bu panha oji, manhan ka ten txitxaru pa el, manhan dja é si resta. Ô Saltu, bo kuzê ka ten fika nen tu kuartu disgrasiadu, sai, bo tanbe. Bem bem bem mostra pa minis mantenha li manda minis um beju manda kes mosas bunita li um beju ku rapazes bunita salto mandas um beju mandas salto mandas um beju bo tambe minis nunca um pensava um ta criaba amor pa gato si is ami sempre um gostava di macaco ti um gosta di macaco ma depois is ranjan kel gato li. E ranjá-mi un gatu perdi, N fika tristi kuá pa N txora, Dja N to na ranjada es gatu li, N kre-l txeu, se nómi é Saltu, é nha rapás, kel-li é nha kuartu fidju matxu, ok? Saltu, ben, manda Minis un beju, ben, má konporta gó, konporta, ben, ben xinta riba bu dadá li, manda Minis un beju. Saltu, da meninas un beju, eh! Odja-l, bu ka olha pa masu, bai tudu algen, esse é mau kamasu, bu ka ta sazi, só ta bua tudu pau, nau, nau, nau, úniku ata bai, N ta dau papau, N ta, oi ali, ei! N ta da pa po. Be, be, be N da dedu un abrasu, da un abrasu Be mostra minus ma ta da un abrasu Aww Nha rapazinhu Fla txau go, fla txau N ta dexau bai Fla txau rapaz E gosta du tanbi no, e, e, e Bai, ok, bai Bai, bai, bai Minus, N ta djobe un luvas di meu, di friu Ki N ka se undi ki sta Minus, Ken ki ke txitxaru Ya nomi saltus ki N pul Minus, N ta djobe, e mama e pa pega na garganton

Pa fla-s, Pulísia li é ka nen pulísia, é sistéma. Es krê mininu pa da bésta na txada. Kláru ki N ta pâpia pa bo. Nau, mininu sa ta meste pa meste pa da-ba fatáda ki kóbi. Asi es ta ruspeta. Kabésa rixu. Nau, bu ka konta mintida ku nos. Sinba matxu ku bésta ki es ta. Ta da pa dodu ka ta obi a ku dia ku po pulisia ben da pa dodu sa di si kobi nta dia ku po. Ami mininu ka ta toma un koka mi ki ta tras koka mi primeru ora nga ta jubi un kuza mi mama tanbe dexa ketu. A nos é bon pa goma, ó ki kobe é po na kadera ki nu ta da. Ka ten merga, ka ten nada, es ta po-nu na kadia, nu ta torna sai. Ma obi ten ki ta obi, ten ki ruspeta-nu. Ai, minins di Merka. Ah, ó, kel ago, mi n obi-u ta fla-m, fla Mika, panha kel dukumentu bu tra di la sin sen, panha kel dukumentu tra dentu karu. Désdi ki dia, kóme ka meste el, e panha kel un papel ki el meste, e larga la. Ami ônti apé pa algen ben pa panhaba kuza dentu karu, pa panha pa ku el, pa e pode prende-l. Nau, bu ka meste ki forka ma, otora e ta meste pa pega pa odja di ônti na kuma ma. Abo ta pâpia ku rapazinhu ka ta obi-u di kuma di kel manera la? Ki ta briga pa bo, bo nha be. Obi li, ora ki pedi dukumenta ki ele ta trabadja, e ka bo ki ten paga munti dinheru pa rakuperal el? Hum. Pa dja na ku pa podi obi, si te kabesa rixu. Hum. Minins, ken ki kre pexe, minins? Nho ta fala nu ten di txitxa. Minins, n sa djobi nha luva, n ka sa ta atxa. Pora, men. Jeyson, Bom dia, ka ten atun. Ivone, Ten atun sim, ma e atun sta tres padaz li. Keila, Sta salmon ku atun li sta poku. Tom Lopes, Ato gosi fa, let me just fa kin duda video right here please pidon. Um, I got my charger, yes, thank you. Ah, minis dja-m pô mamá na uma guera ku nhuka. Minis! Ken ki sta na kaza ki kre am, ki kre atau was fai? Fô, ok. Minis, nu teni lobsa, nu teni polbu, nu teni kamaron oji, ken e ki kre nhos da nu fala. Ah, nha amiga! Oh, xe, my boy want me to take am un sa, nu teni so kuatu salmon, ha? Five salmon, ok.

Desdi kel dia, oh, ami su ta toma 20 minutu ka ta txen li, pa el toi. Ben fasi, bai. Abuzadu, bai. Si nhos posi kom undi nha relójiu ai sa. Jasmine, oji N dexa-l la dentu. Minis, nha gatu ka ningi ta tra ka-l el, i dexa-m ku zia ka. Atum, minis, so, what do you wanna do about Atum, man? Ah, i- irmã Onácia. Menino, não tem atum, mas não tem só três paradas de atum, não tem cinco salmão, mas um já vende. Já me encheu amanhã boy, pô, abrir pra mão. Que ele, ele criou um. That's my friend, he always buys, man. I just take it out for him, he pays, and uh, yeah, yeah, yeah. Menino, eu dá um segundo de faz, ok? Um segundo.

Live na kel tilifoni li poi kel ki n sta na live li ngata mes ma mine nu teni nu teni nu teni atun nu teni txitxaru ma atun fika sa tres paras di 30 dola kada un dipos nu teni kamaron nu teni polbu nu teni lobster nhos ben pa mo nu sa ta rosa all day today Jason sa meste un membro la merka ma san pa djuda pa kaza ku mi pa nan dokumentu n ta dal un mininu di prizenti Jason o siginti si bu kre ben pa merka sta bon bu podi ben ku vistu ma si bu kre aranja un algen po ben po ben mas organizadu o siginti entra na redi sosial Odja un algen ki bu koneta ku el. Ka odja un algen sô pa bu krê dukumentu, nau. Odja un algen ki bu koneta ku el, ki bu xinti algu pa el. Bu da-l fala, Fla li, ami N ta sta li, na undi ki N ta sta, bo bu ta sta na Mérka, N sta ta kurti-u. Óbviamenti, N ta gostaba di di konxe-u midjór, N ta gostaba talvês di ba para la na Mérka. Bu krê, you know, kuzê ki bu ta atxa la un xansi pa ma Mérka? Si vibe pega, nu nu nu fika djuntu, nu kaza, kel-li, kel-la. Kontrola kes firienti la. Bu sta intende? Ah, kel é midjor manera di bu ranja un algen ki sta li na Mérka, bu sta intende? Pa N sabe mau, si bu atxa un intende ta atxa mi na ku kurti. Ah, dja insa, si bu sta bai Boston, nha irma ta bai toma sen dóla txitxaru. Pô, na Djapon ku gana ba Boston gó. Minins di Boston, nhos krê pa N leba nhos txitxaru? Ken ki sta na blog ta ki kria tugu ku sel mon pa apruveta gósi dipôs sa ta kaba. Minins, N sa sai di kel live la pa nton N entra na kel. Pô, na N ka ten kómu kuza kel tilifóni li, ah, sen kria N sai di. Ahm, fora, kel, kel. Minas, kenha ki kre txitxaru, ke ki kre polvu, ke ki kre atun ku salmon? Nu sta na 23 na Wall Street, nhos pasa nhos ben buska. Si nhos sta la na kaza, nu pode leba nhos el, ma nhos ten ki ta paga un 5 dóla nu ta poi nhos la na kaza. Di nós, 5 dóla é baratu, minas. 5 dóla dja é, é, é, é un fi. Nhos ta me, nhos la na kaza nhos pensa xintadu riba. Txeu riba di kel otu kuza pa nhu. Nhos vinha ka mo, nhos ben toma ki txabi. I txeu fla nhos, Nu tene midjór pexi ki nhos ta atxa na merkadu. Kla, Mas N faria no. E ka poi nos ki sa ta bende no. Nu tene pexi sabi, polvu. Tudu algen ki kunpra ki sabi fazi, fazi polvu sa pa Jason. Polvu, ya. Yo, we got buzu? Nha, nu ten buzu, ya. Djordjinho, nu ten bu buzu. Tudu algen ki kunpra polvu, tudu algen ki kunpra Tudo kuza minins, bu sa intendi? Un kre un kaixa di polvo li na Boston. Pô, na ta ngana ba bossa ngó, nhos na ta da murrel gó pa ma bossa ngó. Si parse mas dos algen di bossa ki fla mi akla algun kuza, N ta bai gosi li. Má nhos ten ki ta kontra ku mi gó. Si parse mal nu ta bai gosi li, minins. Minins, nu teni polvo Nu teni kamaron, nu teni lobster, nu teni txitxarru. Nau, mos asin ta pon ku prubléma ku ses ómi. Ma, nau, bo ka ta djobe ken ki teni ómi, nau, bo é ka kel Baltazar, nau, bo ta djobe mudjer ki ka teni se ómi. Bu sta intendi? Ah, na txeu, si nen mérda bo djodjinhu. I bo ta djobe mudjer ki ka teni ómi, bo ka krê djobe mudjer di ómi, bo sta na pador. Minins, nhos apruveita nhos kunpra pexi, poi pexi sa ta kaba, nu sta li na rosa, nu ka. I no. Nu ka txê ténpu pa oes, dja-m fla nho dés nigós. Kenha ki krê ben pois, sinon, si nu xéta, nu ta da un saltu pa bósta un pon, dipôs nu ta ben, nu ta ba Rodali, nu ta ba Patakiti, nu ta ba, nu ta ba tudu kaódju. E oji nu sa, nu sa go everywhere. I salmon, nu tene sô sinku, má un dja bai, poi nha boi dja pidi-a un, fika três paraz di atun di 30 dóla, dipôs nu tene polvu, dipôs nu ten lobsa, minis. Minis, nu ten uma lobsa di oru, minis, dja-m fla nhos.

Ponpa de louco, nha brother. How much for lobster? Lobster 260 dollar Nha amiga, e ten 26 lobster txeu dentu del E ka poi nada no Presu impakável Presu di un katacha nun kau Purgunta nhos tol Presu di Minus presu na tudu kuza ki nu teni li Nhos katacha nun kau Txi Charlie na kaza 22. Ô, Cláudia, sinkuenta i sinku dóla nu ta leba-u al gósi li. E, kel di Reson la é da Brockton. Minus, nu staba a gosa, pamodi nu sta gosa un gosi ja-ja go. I, pesoal, nu teni, nu teni lópsa, nu ten txitxarru, nu teni polvu. Nhos dôs spirienti nhos na fala, má mé si sai di la i vidi kel tilifóni da pa entra na kel-li. Mi n kre pol-v undi bu sta. Aninha Muniz, Nu sta na 23 na Wall Street na Brockton, xa N pode ira son li sin sin 23 Wall Street, Brockton, Mass. Minis, Nhos ben apruveta, polvu sta, má polvu ka sta txeu. Salmon tanbê sta, ka sta txeu. Nhos apruveta, nhos ben panha di nhos. Ali txeu kala, Minis, nhos ka nu ta faze nhos un intrega la na kaza, sinku dola nu ta leba nhos la na kaza, minis. O nhos ben buska li nho, N ta sta na kaza di Sérviu. Fátima, Sesta-fera N ka sabe si ta tene, N ta fla-l, Klaru N ka sabe, kela N ka sta kontau ka se. Minis, Dexa, oji, oji bo. Sesta-fera, Dina, nha amiga, mo ku sta, Dina? Bu marido mo ki sta? Tudo fixe? Minin nhos da nu fala anti nu bai minin nu sa ba broken nu sa ba bosta dipos nu sa pa ta keti ma bosta we gotta go now if we gonna ba bo ki ta manda proke bon venda obrigado wiz Alex yow si nu sa ba bosta hoje we gotta do go quick yeah I'm waiting for these people man if they take too long we about to go guys what's up undi bu sta minins ale di reson di baxu la nhos ben man nhos ben poi we gotta go minins da sedu nu sa ba bosta. Manchester xi. Claudia, ka ten prubléma, 55 dóla N ta leba-u la na kaza gósi la, ué kuzê ki bu krê txi-txá Jeson ta manda li na Europa N ta pidi-ba ba un kaxa pa N po ku ba un golon ki ben di kagéta di nos Oi Ulisses, Ulisses, un vantájen pa nhos ki ta sta na Purtugal, nhos ta pode leba kes kuza verdi la, nos li na Amérika nu ka pode traze, má si nu ben ku el, nu ten ki ta riporta, si nu riporta, el sta tra-nu, el sta po na lixu, si nu ka riporta ki nu pa na tra tiketi. Adérito, N ka sabe ki óra gó sértu, má. N ta ba Boston primeru anti tráfiku komesa poi si N ba Boston duzi óra más tardá N ta sai di Boston Brother bon dia N sta meste pa djuda-m pa nhu liga nho más logu Ka ten prubléia Kóia si N ka dau fala bu da-m fala poi N pode skese tanbe Mi N sta bai Brockton oji Aa Ania bo é ki óra ku ata ben Brockton bu sta di bu sta di bu sta ben di undi Ok Kláudia ahm Kláudia da direson Xa nu longa Kláudia se txitxáru Lisensen Ô minis nhos ahm. Ben Boston sesta-fera. Nha amiga, abo, oji nha ta tenta bala faxi pa ntorna sesta-fera, kila ka ta da. Su ten un algen na kas da go, nu podi faze un intrega na kas da go. Na, tartaruga, minis, tartaruga nu ka ta bendi, kel la e kuza ilegal. A mi nkre pol, bu traze li Olanda. Minis, nhos e abuzadu tanbe, minis di Olanda. Ahm, ah, Norte, Nha amiga, abo, Manchester, Nha amiga Claudia, abo, bu dirason la, verifika nha la dretu, Norte Manchester Street, ahm, Nha amiga, si ten algen na bu kaza, 26 ah, norte. Ok, Cláudia, bu sta na kaza? Bom dia, nha amiga, ok, bu sta. Ah, sucesso la. Sai tudo. bem. Minha amiga, tem sim, cá você tá pode responder depois. Menino, tem que tá sem. Porra, Cláudia, só oito minutos. Alguém só tá bem para nos esperar ali. Ah, Adi nu sta ba gosta, su k'es sta gosta, nu sta gosta podi kontra ku nos o su k'es nu podi faze un intrega la na kaza. Kau me bo nu ta komesa sin ku dónu trabadja la na kaza su tene algen la na kaza. Ah minis ah wiz wiz alek dja poi se kanal di youtube la nta klita mi artista me ta kanta nhos ba txeka se múzika si nhos kurti nhos dal props nhos pa nhos bai li di kel live li si nhos ka kurti nhos poi mô pa baxu nhos fla múzika sta fedi ma nhos bai dal kel moral na youtube la ok claudia nta nau fala ja. Si algen ki ka ta ben li antis N sai di kaza ô nau? Ok, ma dja mai pa ka xa ten kabesa. Xa N sai di kel live li anton N entra na kel live li. Ok Claudia, dja es N sa meste-u. Mi nes gosi si N ka ta bendi pexi nhos ki meste nhos da N fala dispos poi mi ben sa ta meste alguns algen ta zen na bosta mi sta na kaza si N ba bosta N tra N fala mi nes N sa sai di live li N sa entra live li na kel tilifoni li ma komu N ten ki ta aseita pa N pode entra na na Facebook li N ten ki ta sai di kel tilifoni li Nton Búzius ta tanbê Nton nhos sai nhos nhos pode entra na live li ok Xa N sai un minotu